Għamilt perjodu Again, apparti il-problemi li kolli ġo moħħi fakjati minni għax id-DNA tiegħi għalla ħażin. Konna nirrehersjaw, konna iż-żmien tal-musicals, konna nirrehersjaw għal alla u production, production week. Il-alla, asna fi xin konna marru d-dar. U kont naħdem, ġo ġo iso fabbrika tal-ikel, imma kont naħdem waħdi, San Ġwan, ġifiri il-post kont niftħu jien, nixtri ħaxix jien nsajjar jien, kien kbir il-post, lonely, waħdi, sajjen, solo, solo, solo. U kont nirreħers jadan l-ostja songs tal-music years u u ġizmin, da żmien partikolari li li kont again kont imkisser, ġifieri nispeċċa minn rehearses ma nafx. Flok kont imur id-dan lo ħanorqod ħanorqod fuq il-post ħallet li sinqumaw. Kont ikun imdamdam. Waħda minn l-għara affarijiet li kont nobot li kien qabbadni fucking depression. Mhux ix-xogħol, ix-xogħol u x'inhu. I don't mind. Imma waħda minn l-affarijiet li kont nobot nagħmel f'dal post di l-ostja fabrika tal-ikel. Meta kont insajr it-tiġiġ, kont insajr it-tiġiġ ġoborom, gbarek. Kenna waħda, anyway. Is-sajjer l-art natfu, niftakar meta kont innaddafa l-borma, tant tidħol nofsok ġo fija dil ostja borma. U kont nara li nifsi, naħsel il-borma u ngħid Again, bir-rispett kollu lej lej kull min jaħsel il-borom fġieħ id-doluri. Imma jien l-onestà titlob li ngħid dak iż-żmien kont nidher kif spiċċajt ħaqqan. Rasi bil-maqlub ġo borza u ġo borma u Di kienet ġejja wara li jien dejjem dejjem dejjem ħdimt qabel dik kont naħdem għamil 13 sena naħdem fil-fotografija. Eżatti qabel dal-ġob kont naħdem fil-fotografija. U kien kien napplowda bil-qatt keċċejt mix-xogħol. Keċċejt mix-xogħol, keċċejt mix-xogħol Unjust li edha edha fuq it-Times, di artiklu fuq it-Times li mbagħad fiċċejt bis-saħħa tal-Labor Office dak iż-żmien, fiċċejt minn keċċini moqran kollu, jalla jisimgħu podcast tiegħek għax tajjeb, għalik qed ngħid moqran. Nkeċċa li l-ħija għal xejn, ġifieri bil-qorti mbagħad kienet waħlu tumulta bla bla bla. Imma persi kont bla xogħol, U l-ewwel darba li bħala adult kont bla xogħol, Tħossa. ħadmitni ħażin hija, ħadta ħażin. Allora l-ewwel ġob li ġi da tal-kxina niftakar il- il- min għamil li mhux min għamil l-interview, is-sit. Robbie De Manuele Kanadis, bajt inħobbu tal-lum. Indun għalli man, you're overqualified for this, you know. Ma peress li kien iġi teatru, kien ja- kien arafni sort of u hekk.

Darba tnaħsilha kif noħroġ rasi minna. Dak iż-żmien kont ikun bażwa, kont ikun tajjin, minn kullum kien kont tajjin. Xi ħadd jgħidli, Mark, ġew widnej, u apparti li smajtu minn ħassejt nifsieħ jew nifsieħ ma' widnejja. Ġo fabrika vojta jien waħdi. Mark. Ovvjament m'hemm ħadd u hekk. Fil-post San Ġwanda,

Mhux cool bħala storja, ġifieri jien għalija this is the truth. Ek ġara nafu 100% li xi ħadd tajatli. Imma kont waħdi. Ir-riħ ukoll. U r-riħ, ir-riħ l-iktar l-iktar li fucking werrek għax jien naf til-disma xi ħaġa forsi nafu erzaq xaħat barra jo kelpu tajt, eh, di jom mejtet li. Xamil fuq għaftek jiġifieri still. Ara, dak il-ħin niftakar li ovvjament waqaft id-dur u tfittex, mhix it-tip li sanajdlek ġifieri bżajt u tlaqt id-dar, mhix it-tip, imma imma tiġġamja. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.